Bono igoro momaete ekechana kia matiang'i nogo igotoka gosia most of the time. Ere ne team yaye bionsi mbachiete since a ward korora rende kwa omo MCA pore na kora buna amang'ana arenge na go update matiang'i buna gosia ere. Gaika ororo bakorwanigwa. Tinteti gokwana maange. Kara tagotweresa. Ndugu yane first of all tiangire chingaki echi ogotebia pole kaka. Asante sana.
Naigwete bobe sana keria nkorora okorwanigwa kore gusii. Tata manya kende togusii timbwati weapon ndache gionde because of online tu. Tari bo kera kwarenge gusii yaito ase nyache yatotigete abanto aba bonsi pi babere ose eki titanya koba. Bono chiachire.
Yaani naweza sema tu ni maajabu. Yaani ogokumia ogonene sana. Eh? Totaragenda are. Yes.
Naki kiarenge mpaka egaikara ng'a nguru ngo arwanetigwe first naki kwaigeto. Okay, eh, amatanga nara arenge are sense ward. Mm -hmm. Naande eh, omongwana naro okobori chikura. Mm. From that constituency gari. Mm. Okoroku Joshua, mm. Makori Nyarenchi. Mm -hmm. Ore rende as a friend, you know tongokora tore ebinto bia online, and you know onye ndeiyo arenge siasa etari ebinto bitari bia matanga, ntware konya ko komonyoka gochia aria mono. So what happened, eh, buna amatanga arenge aria agato involve rende because intwe ntomanyete ebinto bia communication, togenda rende, ngenda ngende ngeche aria abasani bane iga, togenda are, togenda amatanga. Na ense rimache nere noo arenge aria rende gochia koenana pole. Ase okogenda iga aria Nyakundi, nere ore koenana amabaga, are koena piawa twana Spire.

Abangwana aba ba, abangwana aba ba Jafet, nabo barenge aria mega ya etent, ore kwamesima amahuko. Ogejaribu gofuatilia footage ye live eria buna yagendererete, enchera nero kware korora, abanto mba, abanto bakuka korwa mega aria, Jafet obakorera iga, kira. Okay, okay. Eh, obacontrol Mm. korwa mega aria, bakora ki? Bakira. bakira when it happened nkware oche eh, omwempi o Jafet Gose are kwana namabaga, akaakera omonto machogu noyo arenge, omingo omogara noyo arenge, eh, abanto mbarenge aria abange, abanto from other places, naende bagakwana bonsi pi, onde torenetwe ribaga, bagakwana gocha gocha. Bono Jafeti naroche ensarima ache noyo arenge aria, but aga assume. Bono ensarima ache ekero ekera emusia ekamotebia nimbwene togokwana, akamotebia tiga akore ki? Areke erieta. Oria akariika Bran Gori, erio Jafeti atama. atamaeti, gose amabaga a koenana ase abanto barikire, agachia gosoma ng'a Brian Gori akanyora nensarima ache gotenena. Bono ekero ensarima ache yatenena, agansa ng'a aka ikaransa ikaransa ngokwande ribaga ikara ikaransa. Agansa korangera nonye abanto baria arangeretie, omanyete konya orangeirie baria konya bakwanire ng'a omowoimenere mpaka akairora, eh akairora ng'a ki bono tiga torakorane aya omowoimenere pu, oroche tatenenete, akarangeria omonto omong'ao naende konya okwanire. Kwarorire? Bono rende after the akwanire abwo espeech, abanto bakaboria rende ng'aki ensarimachi ngima otagete akore ki? Na bono ensarimachi takwana politics chia gari. Ere ebinto agokwana nationally about Matiang'i na gotebia abanto ng'aki ntore intact. Kwarorire? Kera nsa igo, abanto bakoboria baria bagatumia the advantage eria ya okoigwa korwa aria, mokorwa aria, mwache gosaria amatanga, nini nini, bakaanza go create komo.

Naende konya nasukire omega nteneine korwa oo orooche mpaka koira omombero oria. So they use the advantage naende ngoteba ng'a negento kiare kia eki negento yaani ki organiziri. Because kware korora abanto abarenge abanto mbarenge abarenge aria omorai nonya batari go support oyonde, batari go support Japhet. Mwabwate omoyio gose bibago mwabogorete? Ecamera.

Kwarorire? Onde tore goteba ng'a bono aye kwarora ase gete, genda kwanere gose ning'o. Abanto bagatigwa bagakwana buna bateete bakoonia abanto estory eyio ekeera. Bono rende ense ere ng'aki? Ng'a nki naende eshida ng'ai yarwerete? Ndugu yane pole, mbobe sana tokore abanto bakorwana gusii kero tobwate omoyega buna oyio bw'amabe. Naende amatanga kerakoba enchera enka buna etari buya. Aa ase engencho ye chinsati ango aria bagoka ende shughuli chiabo toche totware a conversation extensively tore ng'aki togo deal na Gunism Kisii County ase obweng'e kwane na abanto ba Gusii gogokora buna omwana omotiang'i bono. Bono kama kijana wa Matiang'i zero zero one first nko appreciate abagusii bonsi ase ogotenena Matiang'i kwarorire naende twa twatebire ng'a omonto togo support it's Fred Matiang'i naende ebinto ebi okogenderera iga iga. Omogaka nkoro ateeba are ng'aki ntogokora ebinto, siasa siasa ne siasa ne echaama, intwe iga aa sisi ne sisi we are brothers and sisters kwarorire? Naki intwe boka intwe togo create peace, abanto abande bare two term tokobatebi ng'a mwarenda sana, ebinto engocha bire biarete eshida, because ogose kwana na amatanga ya omonto one term, tokorwanigwa pi. Lakini ase abanto abande kogoteema kwenda oo eregion eyio okonyora bakoreta furugu. Igo bono abagosi baminto nkobatebie ng'a tobe amo totware obomo, ebinto ebi bigendererete aa kae engaki neike, obogambi bo nkwera bore, kwamanya okonyora kwenyorire ase akong'u. Mbuya mono sana endugu.
Asante. Nyasae agokonye.
Ee.
Bikabie. Naende rende kama kawaida ni one term, egento omatiang'i. Twa na twatebete ng'a matiang'i natenene omotwe one igoro, nere tokoakera chikura. Mbuya mono sana.
Aya asante. Aya.